Int verament taħseb li taf l-istorja ta' Mefiboset? Aħseb sew! Se niskopru l-enigma tal-prinċep minsija u nuri li l-istorja tiegħu tmur lil hinn mill-ġid materjali billi jkun eżempju qawwi ta' lealtà u fidi. Se tiskopri għaliex Mefiboset huwa ħafna aktar sinifikanti milli jissuġġerixxu s-sermons tradizzjonali. Fl-aħħar ta' dan il-vidjo, rivelazzjoni sorprendenti se tikkontesta t-twemmin tiegħek u tarrikkixxi l-fidi tiegħek. Nibdew l-istorja ta' Mefiboset billi niftakru l-patt bejn Ġonatan, bin is-Sultan Sawl, u David, li aktar tard sar is-Sultan ta' Iżrael. Huma żviluppaw ħbiberija profonda u ġenwina, anke fi qlugħ tat-tensjonijiet politiċi miġjuba mill-għira ta' Sawl. Ġonatan irrikonoxxa li Alla kien għażel lil David bħala l-mexxej futur ta' Iżrael u appoġġah b'mod ġeneruż, irrinunzja d-dritt tiegħu għat-tron biex iwettaq ir-rieda ta' Alla. Dan il-patt, ibbażat fuq lealtà reċiproka u ħbiberija mhux miksura, kien issiġillat bil-ġurament ta' Ġonatan, jitlob lil David biex iżomm it-tjubija tiegħu mal-familja tiegħu anke wara l-mewt tiegħu. Iż-żewġ irġiel wiegħdu li jieħdu ħsieb mhux biss lil xulxin, iżda wkoll il-familji tagħhom, li jiżguraw alleanza li tgħaddi lil hinn mill-ħajjithom. Dan l-impenn profondament personali influwenza b'mod deċiżiv l-azzjonijiet ta' David meta tela' fuq it-tron. L-impatt ta' dan il-patt ta' ħbiberija u lealtà rriżulta matul il-ġenerazzjonijiet, kif muri mit-trattament onorevoli ta' David lil Mefiboset, bin Ġonatan. Mefiboset twieled fin-nobbiltà bħala prinċep ta' Iżrael, iżda ħajtu sofriet avversità traġika meta kellu ħames snin. Bil-mewt ta' Sawl, Ġonatan u s-sijiet akbar tiegħu fil-battalja ta' Gilboa kontra l-Filistin, ħarġet realtà ġdida u ta' theddida. Meta rċeviet l-aħbar devastanti tal-mewt ta' Sawl u Ġonatan, il-gwardjana ta' Mefiboset, f'paniku u disperazzjoni, ippruvat taħrab miegħu. Tibża' li d-dinastija l-ġdida setgħet trid teqred lill-werrieta kollha tal-preċedenti biex tevita tilwim futur għat-tron. Matul din it-tluq mgħaġġel, waqt li kienet tfittex kenn sigur, seħħ inċident sfortunat. Iż-żagħżugħ prinċep waqa' minn dirgħajn il-gwardjana tiegħu, waqgħa li ħallitu imweġġa' f'saqajh għal ħajtu kollha. Dan l-avveniment mhux biss issiġilla d-destin fiżiku tiegħu, iżda wkoll simbolizza l-waqgħa tad-dar ta' Sawl, teħles lil Mefiboset f'ħajja ta' nikjat, 'il bogħod mid-dinja politika u minn Sif Lo Debar, reġjun remot u desolat. Il-ħajja ta' Mefiboset kompliet 'il bogħod mill-għajnejn tal-poter sakemm David, fidil għall-patt tiegħu ma' Ġonatan li juri tjubija lill-membri tal-familja tiegħu, sab lil Mefiboset. David beda jfittex lil xi dixxendent ta' Sawl li jista' jestendi l-ġenerożità u l-lealtà tiegħu. Infurmat minn Siba, qaddej tad-dar ta' Sawl, dwar l-eżistenza ta' Mefiboset f'Lo Debar, David iddeċieda li jaġixxi. Mefiboset kien miġjub quddiem David, li minnufih irrestawra l-artijiet kollha li kienu jappartjenu lil Sawl u żgura li Mefiboset kien merħba u ttrattat b'ġieħ. Huwa offrielu post permanenti fuq il-mejda tiegħu, bħallikieku kien wieħed minn uliedu stess, u nnomina lil Siba bħala qaddej personali tiegħu. Dan l-att mhux biss wettaq il-wegħda ta' David li jieħu ħsieb il-familja tal-ħabib tiegħu Ġonatan, iżda wkoll irrifletta l-karattru kompassiv, u ġust tiegħu bħala sultan. Il-lealtà ta' ta' Mefiboset kienet ippruvata waqt ir-ribelljoni ta' Absalom. Siba, il-qaddej tiegħu, magħruf għall-għaqal u l-opportuniżmu tiegħu, ipprofitta mis-sitwazzjoni biex iqarrqu lil David billi allega b'mod falz li Mefiboset kellu l-intenzjoni li jirrestawra s-saltna ta' Sawl. David, f'mument ta' għaġla, għadda l-proprjetajiet kollha ta' Mefiboset lil Siba. Madankollu, meta rritorna lejn Ġerusalemm, David ikkonfronta l-verità. Mefiboset, li kien jinsab fluttu profond għall-assenza ta' David, wara lealtà mhux mixekkla. Meta ġie kkonfrontat mal-fatti, David iddeċieda li jaqsam l-artijiet bejn Siba u Mefiboset, u b'hekk wera l-ħelsien minn possedimenti materjali u ferħ ġenwin għar-ritorn sigur ta' David. F'att ta' nobiltà, Mefiboset irrinunzja l-artijiet favur Siba. Dan il-ġest finali ta' Mefiboset jirriafferma l-valuri ta' lealtà u integrità li dejjem immarkaw il-patt bejn missieru, Ġonatan, u David, li jenfasizzaw il-fond tal-ħbiberija u l-unur li jistgħu jissuperaw l-avversitajiet tal-ħajja. Huwa importanti li tiċċara l-konfużjoni dwar l-ismijiet fin-narrattiva Biblika. Fil-familja ta' Sawl, hemm żewġ persuni msejħa Mefiboset. L-ewwel, il-protagonista tal-istorja tagħna kien iben Ġonatan. It-tieni, inqas imsemmi, kien iben Sawl u l-konkuġina tiegħu Rispa. L-isem Mefiboset, bil-varji grafiji tiegħu, bħal Meribal jew Mefibal, għandu tifsira estensivament diskussa. Skont il-verżjoni, jista' jfisser minn eroj ta' Bagħal, jew difensur ta' Bagħal sa avversarju ta' Bagħal, jew dak li jeqred Bagħal. It-terminu Bagħal, li ġeneralment ifisser Sidi, kien assoċjat ma' divinità Kanani. Fir-rigward ta' din il-konnessjoni pagana, l-iskribi Lhud, fi moviment ta' purifikazzjoni reliġjuża, ġeneralment issostitwew Bagħal bi Boset, li jfisser mistħija. Għalhekk, l-isem Mefiboset huwa ta' spiss interpretat bħala l-minn fomm il-mistħija jew dak li jxerred mistħija. Għalkemm dawn it-tifsiriet jistgħu ma jidhirx partikolarment pożittivi, il-belt ta' Lo-debar, li tinsab lejn il-Lvant tax-Xmara Ġordan, xi kultant magħrufa bħala Debir, kellha storja intriganti u tifsiriet kumplessi. Għalkemm l-isem tal-belt kien jissuġġerixxi, mingħajr merat, Lo-debar kellha importanza strateġika u storika unika. Din il-lokalità ġibdet l-interess kemm tal-Iżraeliti kif ukoll tan-nazzjonijiet barranin, bħas-Sirjani u l-Assirjani, minħabba l-pożizzjoni strateġika tagħha fuq il-fruntiera ta' Gilea. Il-logħba tal-kliem magħmula mill-profeta Għamos, fil-ktieb omonimu tiegħu, fejn ibiddel Lo Debar f'simbolu ta' insinifikanza, kienet aktar kritika għan-nuqqas ta' utilità tal-konkwisti militari ta' Iżrael milli deskrizzjoni litterali tal-belt. Għalhekk, kuntrarjament għall-viżjoni komuni ta' Lodebar bħala post mingħajr importanza, il-belt kellha rilevanza strateġika u kienet involuta f'bosta kunflitti storiki. Il-viżjoni ta' Lodebar bħala post bla valur kienet, fil-fatt, interpretazzjoni letterarja ta' Amos biex jenfasizza t-transitorjetà u n-nuqqas ta' valur dejjiemi tal-konkwisti Iżraeliti, u jbassar li dawn ikunu mgħaġġla u malajr minsija quddiem l-isfidi futuri imposti minn Alla permezz tan-nazzjonijiet għadewwa. Fit-trajettorja personali ta' Mefiboset, Lodebar simbolizzava kemm rifjuġju kif ukoll post ta' iżolament. Kien f'Lodebar li sab kenn u għajxien grazzi għall-ġenerożità u l-kura ta' Maċir. F'dan ix-xenarju ta' separazzjoni u tinsa, Mefiboset kellu wkoll iben imsejjaħ Mika, li aktar tard segwa l-vjaġġ tiegħu stess marbut mad-dinastija rjali ta' Iżrael. It-tifkira tal-patt bejn David u Ġonatan, għadha ħajja fil-qalb ta' David wara tant snin, kienet essenzjali biex Mefiboset kien finalment salvat mill-eżilju involontarju tiegħu. Meta ħa l-għarfien tal-eżistenza ta' Mefiboset, David estenda minnufih idu, mhux biss bħala att ta' ġenerożità, iżda wkoll bħala twettiq ta' wegħda magħmula ilu ħafna lill-ħabib maħbub tiegħu Ġonatan. B'hekk, l-għażla ta' ta' David li jintegra lil Mefiboset fil-ħajja tal-qorti f'Ġerusalemm ma rrappreżentatx biss att ta' tjubija, iżda wkoll moviment kruċjali biex ifiqu l-ġrieħi tal-passat u jsaħħu l-rabtiet ta' lealtà u unur li baqgħu tul il-ġenerazzjonijiet. It-trajettorja ta' Mefiboset tmur lil hinn minn sempliċi asċensjoni u waqgħa materjali, billi turi l-integrità ta' raġel quddiem l-avversitajiet. Huwa juri li huwa possibbli li żżomm il-prinċipji u l-lealtà anke meta ċ-ċirkostanzi jidhru sfavorevoli u nġusti. Id-deċiżjoni ta' Mefiboset li jirrinunzja għad-drittijiet tiegħu għall-ġid tas-Sultan David turi l-ispirtu nobbli tiegħu u l-kapaċità tiegħu li jara lil hinn mill-pussessi tad-dinja. Dan l-aspett tal-istorja tiegħu jikkontesta ħafna narrattivi kontemporanji li jiffokaw l-aktar fuq il-prosperità u s-suċċess materjali bħala indikaturi ta' barka divina. Bil-kontra, Mefiboset japprezza l-lealtà u l-fedeltà fuq kollox, billi jservi bħala tfakkira qawwija ta' dak li verament jimpurtax mill-perspettiva Biblika, karattru, ġustizzja u komunjoni ma' Alla u l-magħżulin tiegħu. L-istorja tiegħu tippreżenta możajk għani ta' temi bħall-fidwa, il-ħniena u t-tifsira vera tal-prosperità, li mhix imkejla f'termini ta' ġid materjali, iżda fil-ġid taz-spirtu u l-fedeltà lejn il-prinċipji ta' Alla. Mefiboset jgħallimna li, fis-Saltna ta' Alla, ir-rikompensi veri spiss huma dawk li ma jistgħux jaraw jew jimmisuraw f'termini tad-dinja. Dan l-episodju jistieden lilna biex nirriflettu dwar il-valuri tagħna stess u dak li verament nqisu bħala importanti u nfittxu fil-ħajja. Il-lezzjonijiet ta' Mefiboset joffru perspettiva arrikkenti għal dawk kollha li jixtiequ japprofondixxu l-fehim tagħhom tal-kumplessitajiet umani u spiritwali murija fil-Bibbja. Kif rajna llum, il-ġid veru ta' Mefiboset ma kienx fl-artijiet jew f'pożizzjonijiet ta' unur, iżda fil-kapaċità tiegħu li jibqa' leali u integru quddiem l-avversità. Huwa jgħallimna li l-prosperità vera tinsab fil-lealtà lejn Alla u fl-impenn lejn il-valuri li hu jgħallimna permezz tal-Kelma tiegħu.